Ирыстон хохӕй быдырмӕ у зӕдты бадӕн, хохӕй быдырмӕ у дзуарджын бӕстӕ. Минымӕ ӕрдӕгӕй фылдӕр сты рагон замантӕй Иры зӕххыл хуссарӕй цӕгатӕй цы кувӕндӕттӕ баззад, уыдон. Уырдӕм уӕлӕрвтӕй цӕуы рӕстмӕ аудӕг тых, сыгъдӕг рухс ӕмӕ фарн. Уыцы куывддон бынӕттӕ стыр диссагӕн ӕрхызтысты бирӕ заманты сӕрты. Аирвӕзтысты цыфыддӕр карз тохты рӕстӕг, цӕмӕй мах дугмӕ ӕрхӕццӕ кодтаиккой фыдӕлты ӕнӕфыст фӕдзӕхст ирон адӕм царды ӕмӕ ковын ӕгъдау, ӕнӕхъӕн зӕххы къорийы ӕмбал ссарӕн кӕмӕн нӕй, уый. Ирон ӕгъдау кӕддӕриддӕр ӕнгом баст уыдис Хуыцау зӕдтӕ ӕмӕ дауджытимӕ. Йӕ уидӕгтӕ цыдысты суанг рагзамантӕй, кӕддӕр дзы йӕ бындурывӕрджытӕ сӕ арф зонындзинӕдтӕ дон дунейы скомдымӕ, дунейы уагӕвӕрдты тыххӕй куы бавӕрдтой, уӕдӕй. Ӕмӕ абон мах фӕлтӕры хӕс у нӕ кувыны цымыдисаг ӕгъдау стыр хӕзнайау хӕссын, зӕрдиагӕй йӕ хъахъхъӕнын ӕмӕ кад кӕнын фыдӕлты ӕппӕт сорттӕн Иры табуйаг зӕххыл. Абон уӕ хонӕм балцы ахӕм рагон цымыдисаг уаз бынӕттӕй иумӕ. Уый у Дыгургомы Къаматы хъӕуы рухс кувӕндон Саухохы бадӕг Саучызджы дзуар. Йӕ ном зӕрдыл ӕрлӕууын кӕны Куырттаты комы ӕхсинбадӕн. Уый ис Цъӕзджиуы Майрӕмы дзуармӕ хӕстӕг. Уый у сусӕггаг ӕмӕ табуйаг бынат. Кӕддӕр, дам-иу уым зӕдтӕ, амӕндтӕ уӕрстой чызджытӕ ӕмӕ лӕппутӕн. Къаматы рагон дзуаримӕ баст тӕмӕссаг хабӕрттӕ, хъыгагӕн, ӕнусты ӕрфыты аныгъуылдысты, фӕлмӕйӕмбӕрзтӕй баззадысты. Зындгонд у ӕрмӕст нӕ фыдӕлтӕ-иу сау хох, кӕнӕ сау хъӕд дзургӕйӕ, уымӕй кӕй нысан кодтой уӕлдай сусӕггагдӕр, табуйагдӕр бынӕттӕ. Сау рӕсугъд та-иу хуыдтой ӕппӕты уындджындӕр чызджытӕ. Абон кӕд Къаматы цымыдисаг дзуар куыд равзӕрд, уый ничиуал зоны, уӕддӕр фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ нӕ ферох йӕ рухс бынат ӕмӕ раздӕрау фидар сты йӕ кад ӕмӕ ӕгъдау.
Нӕ ковӕндонӕ адтӕй Мӕнхӕмӕ бӕласи уӕллаг фарс рагон ковӕндонӕ, сау хонхи бадӕг сау кизгей хонуонцӕ. Ма агъаз нин кодта аллианздӕр имӕ ковӕн. Е нур бафӕдзӕхсӕн, е резке мӕ фурт ку райгорӕ кенӕ киндзӕ гъуди мӕ косаг дӕр бахӕссуй, ма бафӕдзӕхсӕн, сӕйгӕ бафӕдзӕхсӕн, ма нин ӕргомӕн хус кӕнуй. Уотӕ некӕд адтӕй, ма мӕнӕ мах бакувтан, зӕгӕ ма нӕ кувтни Хуцау нӕ райста, зӕгӕ. Ма мӕн ами нӕ ковундон ӕскодтан. Некӕд нӕма адтӕй, што мӕнӕ нӕ ковундони еске сдзурдта хела фӕцӕй, зӕгӕ. Баймӕ ковун, баймӕ табу кӕнӕн, дууӕ изӕдемӕ дӕр, ма нин хуарз агъаз кӕнунцӕ. Мӕнӕ ами ковундон хеуд скодтонцӕ, нӕ раг феддӕлтӕ цӕмӕ гӕсгӕ уой Ма е не уй, неке нӕ хестӕртӕй неке бамудта. Мӕнӕ ами минкъий уӕлдӕр уӕлӕ Баласи уӕллаг фарс ес Раги мына сӕтос дзӕбӕхдори финги хузӕнӕй. Ма косарт еубол кодтонцӕ. На федталтӕй кирӕй афтан федталти федталтӕ хеоми ес, вала агуаттар багане дӕр уоми фечеонцӕ, федтар хеоми фечеонцӕ амене хе бунати ин косарт кӕнунцӕ ма хеоми. Нур ба мана общий райди кӕнунцӕ, буккаг пал кӕмӕ фӕууй. Ете еумӕйагӕй косарттаг Гал балхӕнун сӕ, ма уой нивгӕрдун, содта, енур ескӕмӕ фурт ку райгуруй, сувӕллон райгури кенӕ киндзӕр худта, уӕд е дӕр коваккаг фус нивгӕрдуй, ма кенӕ ардӕм ӕрбаласуй, кенӕ ба е хӕдзари мӕйттӕ ӕмба баковунцӕ. Е уӕхӕн ӕгъдау нӕмӕ ес. Къериетӕ ба ӕртӕ къерей, ӕртӕ сӕфсатемӕ, ӕртӕ хъӕбуни. Нӕ федтӕлтӕ кувтонцӕ, е уотемӕй бӕгӕн искӕнунцӕ, ма бӕгӕней раковунцӕмӕ, раздӕрӕй кодтан нӕхуӕттӕ. Мӕнӕ ами че къуар хӕдзари цардӕй етӕ. Фал отмӕ ба нур Рухсайи фӕрци Иристони ковундӕнттӕ раберӕнцӕ ма Иристони фӕсевӕд ка е берӕ рауӕнти отдзӕунцӕ, махтан нӕ феддӕлтӕ кӕми адтӕнцӕ, нӕ феддӕлтӕ кӕми райгурдӕнцӕ, уордӕмӕ нӕ фӕндуйдзӕгӕ ковундон. Ма нӕмӕ е нур уой фӕсте ба Елырджи мара ами дедикатӕ нӕбал цӕрунцӕ, цӕлкостӕ нӕбал цӕрунцӕ, маккитӕ нӕ цӕрунцӕ. Ма етӕ дӕр уод цӕунцӕ. Баранай махта нӕ фетъӕлти малюзия цалдӕранжи ма баунафӕ кодтан. Ма сӕмӕ фӕхабар кӕнӕн ма хеутӕр бацӕунцӕ горӕттӕн дӕр иннӕ рауӕнтӕ ӕгас республикӕ ӕрӕмбурдунцӕ, ами ка цардӕй сӕ фетъӕлтӕ Еуона сӕ кӕстӕртӕ ӕрбацӕунцӕ ма аллянз дӕр ковунцӕ мӕнӕ Хане.
Сау хохы бадӕг, Сау чызджы дзуары бӕрӕгбоны рӕстӕгмӕ хъӕуы цӕрджытӕ ӕмӕ уырдыгӕй рацӕуӕг мыггӕгтӕ сыххӕст кӕнынц сӕ иннӕ кадджын дзуар, рухс елӕй кувын ӕгъдау дӕр. Ацы аз бӕрӕгбоны фысымтӕ уыдысты Дедегкаты мыггаг. ӕмӕ райсомӕй раджы сӕ фӕсивӕд балӕууыдысты куывддон бынат ӕмӕ кувинӕгтӕ куывддзауты ӕрбацыдмӕ цӕттӕ кӕнынмӕ. Абон дедиккатӕй Къаматы хъӕуы ничиуал цӕры. Раджы ралыгъдысты быдыры хъӕутӕ ӕмӕ горӕттӕм, фӕлӕ сӕ сӕ кадджын дзуары бӕрӕгбон ӕрбамбырд кодта фыдӕлты уӕзӕгмӕ, ӕмӕ уыдон сылгоймагӕй, нӕлгоймагӕй, чызгӕй, лӕппуйӕ Се ппӕт дӕр зӕрдиагӕй архайдтой адӕмы ӕрбацыдмӕ фынгтӕ бацӕттӕ кӕнын куывдмӕ. Ирон дзырд куывдӕн йӕ мидис иуӕй у Хуыцаумӕ дзуӕрттӕм кувын, иннӕмӕй та куывд амоны циндзинадмӕ. Афтӕмӕй Хуыцаумӕ кувын, уый у ирон адӕммӕ циндзинад, ӕхсызгондзинад. Дзуары бӕрӕгбонӕн йӕ ахадындзинад ӕмӕ мидис сты тынг арф ӕмӕ куырыхон. Уыдон сты адӕмӕн сӕ иугӕнӕг, фыдӕлты фарнимӕ сӕ бӕттӕг, уды сыгъдӕгдзинадмӕ сӕ хонӕг мадзӕлттӕ. Адӕм стыр ӕхсызгонӕй, стыр бӕллицтимӕ сӕмбӕлдысты сӕ бӕрӕгбоныл. Зӕрдиагӕй бафыдӕбон кодтой, фӕкуывтой ӕмӕ сӕхи бафӕдзӕхстой сӕ кадджын дзуӕрттыл. Ӕвӕццӕгӕн, хъаматы рагон зӕдтӕ уӕлӕрвтӕй кастысты сӕ кувӕг адӕмы зӕрдиаг архайдмӕ ӕмӕ ӕрцыдысты сӕ кувӕндӕттӕм арфӕ сын ракӕнынмӕ.
Асы бон сау кизги бӕрӕгбонӕй Къаматӕй али аз дӕр имӕ ковӕн, ма али аз дӕр си ба ковтӕй ракорӕн агъаз дин кӕнуй ма ин табуати. Уотӕ загътонцӕ Къамати сау кизгӕ дӕр. Цӕргути фӕййервӕзун кодта, зӕ рацудӕй кӕддӕр Ма радзурдта, ранигъӕр кодта ӕни фӕдес кодта, ма къамӕти адӕн уой фӕрчи фӕййервазтонци. Ма ин табуот. Уӕхӕн лӕгъуз фӕдесхӕрнӕ куд некӕдбал багъӕуа, Савнин ечи хуарз ӕхус ба кӕнӕт еуотемӕй. Саутизни

Лӕгъуз рӕстӕгутӕ ӕрцудӕй. Нӕ кӕстӕртӕ хъӕбӕр зин уавӕр нцӕ. Ма сау кизгӕйдӕр Дигоргоми изӕдтӕй дӕгутӕй. Стулей ӕфцӕгӕй. Мӕздӕги мади Майрӕммӕ чидӕр изӕдтӕй, чидӕр дӕгутӕй ес. Етӕ агъазгӕнӕг кудонцӕ Иристони фӕззевӕд ечи тугъди кадӕри. Етӕ Ӕнӕгъед пелес кудонцӕ, алкедӕр сӕ къӕсӕртӕбӕл дзӕбӕх рацудӕй гуди сӕмбӕла, еухӕнхуарздзийнадӕ син уасгергидӕр ракӕнӕд. Мӕнӕ чи зӕдтӕ Маковӕн, едӕ дӕр син агъазгӕнӕг кудонцӕ еухӕнхуарздзийнадӕ уотӕ. Аминӕвӕр!
Ӕма уӕд ӕрцыд афон Елӕй кувӕндонмӕ ахӕссын кувинӕгтӕ. Фыдӕлтӕй куыд баззад, афтӕмӕй уырдӕм цӕуын ӕмбӕлы ӕрмӕст ӕвзӕрст сылгоймӕгтӕн, ирд дарӕсы, урс сӕрбӕттӕнтимӕ. Ӕмӕ уыдон араст сты фыдӕлты рагон фӕндагыл, рухс табуйаг хъуыдытимӕ, сӕхи, сӕ кӕстӕрты ӕмӕ ӕппӕт адӕм Хуыцаумӕ дзуарыл бафӕдзӕхсынмӕ. Хистӕртӕ сын куыд фӕдзӕхстой, афтӕмӕй куы бахӕццӕ сты комы арфӕй цы сыгъдӕг суадоны дон кӕлы, уымӕ, уӕд дзы сӕ къӕхтӕ сӕхи ӕрӕхсадтой ӕмӕ дарддӕр дзуармӕ бӕгъӕввадӕй араст сты. Ӕмӕ ӕвӕдза, цӕимӕ абарӕн ис уыцы бон сӕ зӕрдӕмӕ цы рухс бацыди, уый. Къаматы рагон хъӕуы фарн бахызт сӕ удрӕбынтӕм, ахъардта сӕ туджы. Ахӕм ӕмбисонды ӕрвон тых райсын вӕййы ӕрмӕст рагон дзуӕртты хъомысӕй. Райгуырӕн зӕххыл уӕвгӕйӕ. Фыдыуӕзӕджы сыгъдӕг уӕлдӕф, йӕ хуры фӕлмӕн хъарм, цӕугӕдоны ӕнусон уынӕр, хӕххон ӕрдзы райдзаст нывтӕ, арф зӕрдӕмӕ райсгӕйӕ. Бахӕццӕ сты сылгоймӕгтӕ елӕйы куывддон бынатмӕ, ӕрвӕрдтой рагон бӕласы бын сӕ кувинӕгтӕ ӕмӕ зӕрдиагӕй фӕкуывтой фыдӕлты рагон дзуармӕ.

Уорс сӕрбӕттӕнтӕ ниббӕттунцӕ, кӕдзол сӕхе нихсунцӕ ба гъудгӕнцӕ еуетемӕй имӕ цӕунцӕ ма еун ба ӕртӕ къерей, ӕртӕ сӕфсади ма ӕртӕ хъӕбунемӕй силгоймӕгтӕ джигкайӕн дӕрӕй еун мӕнӕ ами чихдау фо, емӕ гъома хецӕн ӕгъдау кӕнунцӕ, ма хеумӕ ба ковунцӕ ма бафӕдзӕхсунцӕ кӕстӕртӕ удта гъӕубӕсти.
Дыгургомы бӕрзонд хыгъды, уӕлӕрвтӕм хӕстӕг бынӕтты рагзамантӕй фӕстӕмӕ цардысты нӕзӕдӕнгӕс фыдӕлтӕ. Удыхъӕдӕй сыгъдӕг, кувӕг, хъӕбатыр, ӕма хӕрзӕгъдау адӕм. Хуцауӕй сын лӕвӕрд фарн ӕма ӕгъдау. Домбай, хъомысджын хистӕртӕ алы хъӕуты лӕвӕрдтой фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ ахӕм рагон фӕрнӕйдзаг хъӕутӕй иу у Къаматӕ дӕр. Таурӕгътӕм гӕсгӕ раздӕр уыдис дыууӕ хъӕуы – Къуыбысы Къаматӕ ӕмӕ Ӕддаг Къаматӕ. Паддзахы фӕндагӕн йӕ галиу фарс бӕрзонд къултыл ӕрбынат кодтой ацы хъӕутӕ. Се хсӕн ис иумӕ ӕрдӕг километры. хӕстӕг сӕм сты Махческ ӕмӕ Уӕхъӕцы хъӕутӕ. Къаматы алы заманты цардысты ахӕм мыггӕгтӕ. Байхъултӕ, Гетъойтӕ, Диготӕ, Дедегкатӕ, Кертибитӕ, Къобалтӕ, Кьеуростӕ, Маккитӕ, Фӕтцартӕ, Шинатӕ, Тауиттӕ, Тотойтӕ, Хъарадзаутӕ, Хохтӕ ӕмӕ Цӕлхъостӕ. Сӕ иутӕ равзӕрдысты сыхаг хъӕутӕ ӕрбацӕуӕг лӕгтӕй, Иннӕтӕ ӕрбафтыдысты ардӕм ӕндӕр кӕмттӕй. Зӕгъӕм, Маккӕтӕй иу лӕг Уӕлладжыры комы фӕдтуджджын ис, ардӕм ӕрбалыгъд ӕмӕ ам йӕ мыггаг скодта Маккитӕй. Хохты мыггаджы фыдӕл равзӕрд Ос-Бӕгъатыры байзӕддагӕй Уӕллаг Мызуры. Уырдыгӕй хохтӕй иу рыгон лӕппу Гӕуис ӕрбалыгъд Дыгургоммӕ, Ам цӕргӕ баззад, йӕ мыггаг нӕ аивта, афтӕмӕй. Гадатӕ, Диготӕ ӕмӕ Саукосты мыггӕгтӕ равзӕрдысты ӕртӕ фсымӕрӕй. Уыдон таурӕгъмӕ гӕсгӕ уыдысты Къаматы фыццаг цӕрджытӕ Аланты дуджы фӕстӕ. Ӕрбафтыдысты ардӕм кӕсӕджырдыгӕй. Тауиттӕ, Дедиккатӕ, Къеуростӕ мыггӕгтӕ равзӕрдысты гуырдзийӕ рбалидзӕг лӕг Дауитӕй. Ӕфсымӕртӕ Секъина, Къобал, Фӕтсар ӕмӕ Хъыбыс кӕддӕр цардысты Уӕлладжыры Бады комы. Уырдыгӕй ӕрбафтыдысты Дыгургоммӕ ӕмӕ ам ӕрцардысты алы хъӕуты. Хъыбыс Уӕллагкомы, Дымты хъӕуы, иннӕ ӕфсымӕртӕ та Къаматы.

Ма галтӕ хумӕ кодтонцӕ, бӕхтӕй ке бон куд адтӕй, уотӕ енаe кодтонцӕ. Енурхӕми фиццӕгтӕ адтӕй мос искӕниуонцӕ, мӕнӕ окуни кӕрдиуонцӕ, хъӕбӕрхуар. Вот мӕнӕ ами дӕр адтӕй мос, мӕнӕ ами дӕр ес мос. Ма мос искӕниуонцӕ, ма мӕнӕ уӕхеуоми карстонцӕ. Ма хеуоми тухуавӕртӕ уоми ача зӕнхитӕ багасӕй дӕр адтӕнцӕ хумӕ, уӕдта донсӕмӕй дардгомау адтӕй. Ма мин къийаддӕр ӕрбацудӕнцӕ, удта мӕнӕ ҳаме ӕрбанат кодтонцӕ къаматӕ. Ма хъӕбӕррагӕй цӕрунцӕ ҳаме еши райдайджан каси цардӕй етӕ диготӕ, хохтӕ, секенатӕ, маккитӕ, цӕлкостӕ, гадатӕ, дедегкатӕ, Адтӕй ма си керти битӕ, е нудӕлӕ минкъийдӕлдӕр уӕндӕр мӕсук е. Нур байзайӕггаг байзадӕй керти бити зӕгӕ керти би. Ма мӕсуки хе байзадӕй, хе уӕхӕн муггӕгтӕ се цардӕй. Фал атма ба дуйней адӕдӕргӕнгӕ цудӕй, уотӕ еуварсгӕнгӕ цудӕнцӕ. Аз кудӕр еййафтон, уоми ечи къамати, ӕндаг дуба къамати мӕт неке балцардӕй. Мӕнӕ хамерӕ еййафтон, ӕз мӕнӕ хачи гъӕуи райгурдтӕн, Махеу дӕр еййафтон ами адтӕй еуондос хӕдзаре. Алли хӕдзаре дӕр адтӕй минкъийдӕр уӕддӕр ас дӕс адӕймаги. Е нур скъоламӕ цон ку райдудтон ами еуд мӕнӕй хестӕртӕ дӕ мӕнӕй кӕстӕртӕ хеуӕ чи адтӕй, дууадӕс ӕма дууинсӕй скъола дзауи. Еуондос хӕдзаремӕ

Секъенатӕ, Хадатӕ, Хохтӕ, Тиготӕ, Хич хӕдзӕрттӕ си адтӕй ма хеуоми адтӕй хеуберд Хе адтӕй си хабар хуарз хестӕртӕ. Зунд ка амудта, кӕстӕртӕн дӕр надбӕл нӕ ка раразта, кӕми чигъдаугӕнгӕй, кутгӕнгӕй, в общем, дӕхе куддаргӕй, хеуни нӕгасӕй дӕр етӕ хестӕртӕ амудтонцӕ, уайтӕхӕн ӕма къаматӕ алкӕддӕр адтӕй ӕгъдаугин. Еныр уотӕ си некӕд адтӕй ма мӕнӕ еске езӕгӕй фӕрсмӕ радзудӕй кӕстӕртӕй дӕр, ест куд есте. Е нома некӕд адтӕй Хусави фӕрчи, рӕсугъд кӕссабах фӕсевӕт нӕма адтӕй, фал уотмӕ ба уавӕртӕй дигенгӕздӕнцӕ ма машӕ. Нурмас ес ӕхсӕз хӕдзаре, иннетӕ ба сӕ фулдӕр рандӕнцӕ горӕтмӕ куст уавӕр нӕ адтӕй. Раздӕр колхозтӕн дӕр тадтӕй ма уод кустонцӕ. Нур ба уойбӕрцӕ фадуттӕ нӕбал ма рандӕнцӕ горӕттӕмӕ, ӕндӕртӕмӕ Балке еомид саруй фалмаши, оттан мана ӕхсӕс хӕдзари ба байзад ӕма бундорон етӕ. Е нур маши цӕруй габайратӕ, чекенатӕ, хохтӕ, диготӕ. Тъанамӕ дӕле дӕр ӕрцудӕй Селезнев зӕгӕ хӕрдӕмӕ цӕрӕн бунатӕ зӕрдӕмӕ хабар фӕццудӕй уруссаг. Ма хӕрдӕмӕ ӕрцудӕй кӕстӕ кодта ма зӕгӕми бийнонтӕ дзӕбӕх адӕм. Ма ӕхеамӕ ӕрбунат кодта едӕр. Ма уымӕй дӕр хсай саразот. Хенуречи рӕстӕги уот адтӕй машинумӕ адтӕй, мӕнами цардӕнцӕ хохтӕ дӕр, секъенатӕ дӕр. Маша адтӕй диготӕ, Маша хабар хестӕрт, зӕронд хестӕрт адтӕй. Мана мотан адтӕй мӕнӕ айӕ мӕн хӕдзари, дӕу хӕдзари. Ену суволуна зотӕ гъуди кӕнун ма любой хӕдзарӕмӕ дӕр бацӕвянӕ ма цанхӕ къӕбӕр чи дарюда. Уай ӕрӕмбурдюанӕ еу хӕдзари ма хеуотӕ. Е нур уартӕ цард куд цӕугудзӕй, уотӕ Еноген фулдӕр нӕхе муккаг райсти раппулун, зӕгӕ майдӕр мужит раснӕ удзи фал. Енур фиццагидӕр мӕн хачи гъӕуи телевизор махмӕ адтӕй, диготӕмӕ. Петке хӕдзаре, ма агаз шинхтар ӕрӕмбурдион, фермер мӕн ӕ ирон театр ести цӕуй, зӕгӕ, от агаз шинх кадр адтӕй фӕсевӕдети еумӕ ӕрӕмбурди ара. Ма е уотемӕ гъазгӕ дӕр еумӕ кодтан, цӕргӕ дӕр ма томугъӕй цардан нӕмӕн адтӕй, мӕнӕ Еске чынхон, еу чынхони нехӕццӕ фӕххелайдзӕге кенӕ зусти сдзурдта, уӕхӕн хабар нӕмӕ некӕд адтӕй. Агаседа нӕмӕ хсӕ кӕнион зойтханамӕ къамата цардӕнцӕ хабар лимӕн. Ба еу теме фӕццардан, абони уӕнгӕ дӕр цӕрӕн кӕмаси етӕ, ерунгордтӕмӕ карандӕ исти хабар нӕмӕ фуд кӕрӕдземӕ цӕуӕн, Нӕ хуарджинадӕмӕ, дӕ зиндзийнадӕрӕнӕун нӕййемӕ уордӕмӕ дӕр цауӕн хеуӕхӕн хабӕрттӕ. Таурӕхъгӕнӕг нӕма адтӕй Хохте Михал ма е рамардӕй, ен ин берӕ таурӕхътӕ фӕккӕнидӕ, мӕнӕ ҳамиенур мӕнӕ ковӕндонӕ кӕми скодтан. Раздӕр мин годӕйти ку цӕхдонутӕ минкъийуӕлдӕр адтӕй, мӕнӕ ҳами бацардӕй Хохте Михал. Ма ҳами цардӕнцӕ етӕ. Ма сувӕллӕнттӕ ба уосӕ губатӕ мӕнӕ хъабар берӕ ластонцӕ мӕнӕ ӕрӕмбурд кӕнидӕ мӕнӕн еуӕт е таурӕхътӕ кӕнидӕ кӕми куда адтӕй чи адтӕй раги замани цӕн хабӕрттӕ еуӕ нин фӕтаурӕхътӕ кӕнидӕ еуӕхӕн иттӕси адтӕй мӕнӕ Секъенати Таймураз охсаг уд е дӕр дӕсни адтӕй хечеуӕхӕн зӕронд е дӕр нӕ сахур кодта кӕмидӕр ковун дӕр куд гъӕуй, халар кӕнун дӕр куд гъӕуй, еумӕ игъосӕн уйтхӕнӕмӕ, еци дзамани дзаг дӕр Райстай ма сӕсӕгетӕ ковун сӕ дубаловун майдзактар ма не амудтон схутгӕнгӕй чигӕнгӕй ма мах дӕр еонӕмӕ гӕсгӕ чидӕр тӕпнегъуди кодтан, базудтан.
Куыд Ирыстоны ӕппӕт хъӕуты рагон къаматы-иу цы стыр цаутӕ цыди, адӕм-иу цы бавзӕрстой хорзӕй ӕмӕ фыдӕй, Уыдон-иу баззадысты сӕ таурӕгъты, куыд сӕ царды нывыфтыд истори, ӕмӕ афтӕмӕй, фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ цӕугӕйӕ, ӕрхызтысты ӕнусты сӕрты суанг мах дугмӕ. Мӕлгъӕвзаг таурӕгъгӕнджыты руаджы уыцы таурӕгътӕ ивгъуыд ӕнусы фыст ӕрцыдысты чингуыты, фӕлӕ ма абон дӕр хъаматы хистӕртӕ хорз хъуыды кӕнынц, сӕ зӕрдыл дарынц рӕсугъд чызг Дзандзирахъы ӕрхӕндӕг таурӕгъ, адӕмон хъайтар Цӕлхъозты Гуйманы, Къобалты бирӕгъы ӕмӕ Сечъынаты хӕйрӕджы таурӕгътӕ.
Минкъий бичевой ӕрдӕмӕ гъуди кӕнун ечи таурӕхъ. Таурӕхъ адтӕй, ӕвӕццӕгӕ адтӕй уой ба Сау дзор. Рагон заманы уди тунг, рауӕд ма уӕлӕ уӕлдӕр цардӕстӕ, ам хъӕутӕй дӕлейӕ нӕма уди. Ма берӕгъдан ӕрцӕуидӕ гъӕумӕ. Ма адӕм косун ма рандайонцӕ, ка хуарз ку сходта, ка ӕндӕр ку ма Авдӕнӕй сывӕллон фӕхӕссид. Ма удта къамати хестӕрддӕр баунаффӕ кодтонци истамалӕй ниййахӕссӕн, зӕгӕ. Май арамбурдӕнцӕ май ниййахӕстонцӕ. Май уодагасӕй бастъехдонцӕ. Ахам, ахам тавдарыстӕг адтӕй мӕ нистъехтонцӕ. Май еу темӕй рауагътонцӕ.

Еу ӕвӕдзейон метры ма ардӕг адтӕй ӕ рост. О, ацӕй хеуотӕ минкъифал, мӕнӕ куд фӕззӕгъунцӕ, саги фесинтӕбӕл арӕссагӕй хеухан цауӕйнунлӕг адтӕй. Ма раги дзамани ба еун тухтурстӕг адтӕй, ами уойбӕрцӕйдӕн адтӕй ма будурмӕ рандӕй, адтӕй имӕ галтӕ. Ма рандӕй ма коми думӕгмӕ нихъхъӕрдтӕй, уоми ба виртараги дзамани куд адтӕй ӕ бургутӕ ма ин байуурдтонцӕ, уоми ма ин уодзӕгъунцӕ, хуарз лӕгдзагадӕ галтӕ нин сугъдӕ кӕнӕ. Мозагӕн магалта худи сӕгъдӕ кӕнун чи фӕууодзӕнцӕ мӕ бийнонтӕ ӕма сувӕллӕнттӕ зӕгӕ судӕй рамалдзӕнцӕ, хуар ласунмӕ цӕунмӕ мӕзигӕ рауагъта, чи фӕууо. Ма азагани цигад, чи мадтӕлтӕ низзадӕй, гъочтӕ. Етӕ ма азаг уӕхӕнттӕ низзайдзӕнцӕ ма дубада семӕ адтӕнцӕ. Ма ин мӕгур чи кодтайуонцӕ, ма ин ӕгалтӕ райстонцӕ. Аба цауӕйнон лӕгмӕ бунӕй уӕрдуни Саманкай уобӕл ӕ топпа димадтӕй. Фӕндзӕхстон май уоми дардта.

Ма нехӕ си рагон адӕм бадунцӕ, уӕдмӕ ба мӕнӕ ами минкъийвӕлдӕр ба ӕдехонни рауасӕн. Ну, дзӕбӕх будурси адтӕй, хе уотӕ ма енур уордӕги уордӕмӕ еу къуар километре ма имӕ дзоронцӕ зӕгӕ. Агуй мандзагӕ цауинон лӕг хуӕдта мандзагӕ уӕлӕй тӕрхоси нссӕгӕ, уӕмӕ мандзагӕ исти бакӕндзӕнӕ. Е ба ужи ерзӕ рундӕй, ма адта биццеумӕ дзорӕй, ма рауадзӕ зӕгӕ рамендава ма хъӕримаг. Ма еуордиги уордӕмӕ фехста тӕрхъосмӕ фӕммарди мазег, ма рауагътарӕй даветӕ, еохӕн адӕмтӕ нӕ мадтӕй ами. Тюнна ба сайтани кутни ягъастонцӕ се кенатӕ, хасы карстонцӕ, ма кӕсуй лӕгмӕ фӕстегӕй ба ӕ фӕсте точнее куд кодта цӕвӕгӕй. Хеуотӕ кодтайе дӕр хуасӕ ка карстауй хузӕн. Сайтан ба имӕ кафстӕй ма е куд кодта цӕвгӕйе дӕр адӕ къухӕн движеньтӕ кодта, ма зӕгӕ

Хаджигота ин фӕкъкъориуонцӕ кӕрдӕни. Ма донмӕ уагътонцӕ, дон си не хаста, ама дам дон дӕр цӕугӕ-цӕугӕ ма хезидӕ. Цидӕридӕр ацӕуидӕ вълна, ма ече мин ба фелвазидӕй, донмӕ уотемӕ хезидӕ, ма дан уазал дӕр нӕ кодта. Фал син уой фусте ба ӕнӕ кӕрдӕнцӕ фӕйбайзадӕй ма син дӕ фӕллӕгдӕй. Ӕдта ма адтӕ дӕр рад таурӕхътӕ кӕндзӕ мӕнӕ Хамед Ханберы адӕм адтӕй зундгонд адӕм. Ес си адтӕй си хохтӕй дӕр мальчик. Мальчик ба кутемӕй адтӕй мӕнӕ Хами хохтӕмӕ сувӕллон райгурдӕй ма уруссаг кӕцӕй ӕрбафтудӕй, уой неке зонид. Майбал дессӕгтӕ кӕнунцӕ мӕнӕ сувӕллон райгурдӕй зӕгӕндӕртӕ ма утмӕ ба уруссаг уотӕ негъӕр кодта «О, мальчик, мальчик!» зӕгӕ. Май чи бангъӕл адтӕнцӕ ма зӕгӕ мӕнӕ низӕгӕ еуазӕгбӕл кӕддӕр махмӕ адтӕй кадгин. Уазӕг ӕмӕ не уазӕг не нӕ сувӕллон ном исӕвардта. Ма мальчикдзагӕй байзадӕй, махе ба халлаг се райгурдӕй. Ма сауӕнгӕ Америки уӕнгӕ дӕр мани хъӕрттӕй хохти мальчик хеохани дӕттӕй, ечи замани ардиги береть хуӕнгӕ дӕр фӕккодта, еуми фӕккустонцӕ еуордиги ба Сахецан мара цӕмӕй ёминки царон чео чедерта ма хеонга Нью-Йорк дин дартионга не хъартанца,

Мазыга еба каймаса евгута, е мазыга на муккаги хестер. Маса так хабар байвазак куттунц. Маса фахимстунц евханатти мальчик.
Къаматы раздӕр цы адӕм, цы фӕлтӕртӕ цардысты, уыдоны фарн ӕнустӕм баззад сӕ къухӕй амад гӕнахты ӕмӕ хӕдзӕртты. сӕ фыдӕбӕттӕй конд галвӕндӕгты ӕмӕ найгӕнӕн мустӕ, фӕлӕ уымӕй ноджы бӕлвырддӕр ӕмӕ хъомысджындӕрӕй сӕ фарн ныффидар сӕ байзӕддӕгты туджы, сӕ монон культурӕйы ӕмӕ удварны. Уыцы хӕзнатӕй иу ӕнӕмӕнг у, абон уын цы диссаджы рагон бӕрӕгбоны тыххӕй дзырдтам, уый. Къаматы, Саухохы бадӕг сау чызджы ӕмӕ Елиайы бӕрӕгбон у нӕ адӕмы ӕнусон фарны, арф сусӕг зонындзинӕдты ӕмӕ ӕгӕрон кады ӕвӕджиауы ӕвдисӕн.